Алтын көз исемле спектакленең премьерасы булып узды. Әлеге спектакльнең юбилей премьераларына старт бирүе очраклы гына түгел, чөнки театрда ярты гасырдан артык эшләгән күренекле артистларыбыз бар һәм әлеге спектакль шушы өлкән буын артистларыбызга махсус багышланып эшләнгән. Бирегә төрле районнардан театр сөюче тамашачылар җыелган иде. Без Алексеевский районына килдек, Зур Тигәнә Олле авылыннан. 13 әби килдек барыбыз да. Алтын көз дигәченнән үзебезнең алтын көзне күрмәбезме дип килдек. Күңелләребез күтәрелеп китмәсме дип килдек. Сәнгать бит ул тормышның көзгесе. Миңа бигрәк тә театр училищесында эшләгәч инде күбесе артистлар да, Авторлар да Рәшид Заһидуллин белән Шамил Фәрхетдинов икесе дә театр училищесын тәмамлаган кешеләр. Ничегрәк чагылдыралар икән? Хәзерге яшь артистлар ничек ничегрәк уйнарлар икән бу тормышны, бүгенге өлкәннәр тормышын дип бик кызыксынып килдем. Жанры буенча комедия дип аталган сәхнә әсәре булса да, биредә мәңгелек фәлсәфи темалар күтәрелә. Рәшит Заһидуллин хикәясе нигезендә Шамил Фәрхетдинов инсценировкасы буенча эшләнелгән Алтын көз дә гомере буе авылда хезмәт иткән һәм яшәгән карт белән карчык язмышы аша адәм балаларының бу җирдәге миссияләре бәян ителә. Алтын көз спектакле, ул менә соңгы вакытта безнең театрыбызда андый теманы яктырткан спектакльләр бик юк диярлек инде. Ул картлар тормышын яктырта торган спектакль. Аерата без инде моны эшләгәндә картлар тормышының бер көнен чагылдырырга тырыштык. Һәм ул ярым җитди, ярим көлкеле формада эшләнде. Әйе, картлар тормышы турында эчкерсез, җиңел һәм үтемле спектакль бу. Агач әзерләү пунктында бердәнбер кеше яши торган йортта Карт белән карчык гомер кичерә. Алар тормыш сукмагыннан иңне-иңгә куеп 50 ел бергә атлаганнар. Һәм алар яңа гына килеп кергән ялгыз хат ташучы хатын белән берлектә үзләренең алтын туйларын билгеләп үтәргә җыеналар. Ләкин мәхәббәт бәйрәме әлеге әсәрнең өч каһарманы өчен дә уртак булган ялгызлык бәйрәменә әверелә. Спектакльдә труппаның өлкән буын артистлары уйный, Наил Шәйхетдинов, Әлфия Хасанова, Люция Галләмова, икенче төркемдә, Тимер Зиннуров, Ләлә Миңнуллина, Исламия Махмутова. Рольне алуга минем үземнең әти-әниләр күз алдына килде. Анда безнең авылда ике апам, бер сеңелем ие. Алар көн саен икән. Ну, торулары аерым. Аерым торалар ие. Без, мин Казанда, икенем Нижнекамскида. Болай иттереп шуларны күз алдыма китердем мин бу рольне эшләгәндә. Э, безнең бүгенге бу спектаклебез ялгызлыкның нинди э, авыр икәнен генә түгел, без әлбәттә анда ялгыз дигән сүз булса да, мин үземне һич кенә дә ялгыз дип э, хис итмим бу спектакльдә. Чөнки минем янымда 50 ел бергә гомер иткән яраткан картым һәм минем балаларым, менә Бүген булмаса, иртәгә шалтыратырлар, бәлки менә көтмәгәндә кайтып килерләр, дигән өмет белән яши әби. Менә шушы спектакльне карагач, бик күп парлар, аерылышырга уйлаган парлар, бабайлар, әбиләр, менә утызар, кырыгар ел торгач аерышучылар бар бит. Уйлансыннар. Аннан соң яшь парлар. Ялгыз рәхәт ул, яшь чакта. Ә олыгайгач, ялгыз яшәү әйбәт түгел. Барыбер кем беләндер сөйләшәсе килә. Менә безнең Батулланың сүзләрен көлеп искә алабыз. Менә картайгач, яшь чагында инде хатын-кызны култыклап йөрергә матур булсын дип йөрибез, ди. Ә инде олыгайгач, картайгач, арка йолысы да кирәк, ди. Әлеге спектакль халкыбызның рухына бик тә туры килә. Тамашачы спектакльне үз итеп, ул репертуарда озак торыр дип ышанасы килә. Чөнки искиткеч актерлар, белемле, Үз көченә ышанган баш режиссер һәм, иң мөһиме, тамашачы мәхәббәте һәм ышануы бар.